Litino Acholi an amotowu i odiko matin man latinwu marwa Francis Omoro ma ki gum pa lacwec obedo i tela i lobo Acholi kany i tela mapat pat weng tin ceng cabit i nino dwe pyera aryo wiye aryo me dwe me apar mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek atamo Acholi wan dong wangeyo kare ma wan lwak me Acholi watye ka wot iye. En aye oweko jo mukene ma pud kwogi tye ma gubedo ki tela gin tye ka koko, gin tye ka bako doggi, calo Honourable Mawar Francis Imoro. Tim i dyewor ma orumo tyenni, abedo ki luot matek me nenone ni lagam enini an abedo ka gamone, penyone apenye dok agame kekena. Ella, gin ma abiwaco ni eni ni in bene macalo latin acoli, macalo latela ma otelo lobo acoli ki latela ma pud tye ka medde ki telo lobo acoli i rwom mapat pat i gamene, in bene ipenye lapeny eni ma an abedo ka lwotoneni. Lwot ma abedo ka lwotone en aye ni, Nicaki ma mono mi iloc ken. ki lobo Uganda, ngongo maber ma litinowa macalo Acholi gin gutimo ki gamente mapat pat ma obedo i lobo Uganda nicakke ki i kom obote, nio i kom amin, nio i kom Tito Okello Lutwaa, nio i kom General Yoweri Museveni Kagota ma pud Lubanga oye en pud tye ka medde ki loc. Nongo maber ma litino Acholi wi lobo po pigi, Uganda po pigi ma gin gutimo i gabene mapapat-ti. Ki dok bene apenye bene ni nongo maber bene i telagi mapat pat ma gin obedo ka telo gabene mapat pat-ti? Ngo maber ma gin gutimo pi kakagi macalo Acholi? Man aye lapeny ma Tim iwor abedo ka lwoti ni oyo odiko matin ni dong i kare ma acako elo pot buk icake ki i kom obote. Nying ma abikati kwede ni en aye nying tuni keken, tuni ma gin nongo gujalo kwogi.

Latit koc okonyo bote me making allies ki kabaka kabaka yekka ma gutore ki UPC oweko bote oloyo kwir oloyo DP ki kwir. Mono contribution madit ma Daudi Ocek otimo. I kare ma obote tye ka loc bene Latin Acoli omiyo cwak matek gubote. Ataba Acoli wun wungeyo ot ma UPC, mobilization ma UPC obedo iye matek i koc kac Alex ojeragi i kit gun rite lakidi ma gucubu lirit ki i odi mukene ni gucung pi yub pici liking yub pici onongo pire tek i lobo Acholi bot contribution ma Acholi otimo i gamente pi bote ka i bino i kare ma Amina oturo gamente Amina otiyo ki lityen Acholi Hero Nayo Ryema ma onongo tye i polic amyero tiyo kwede, Wilson lutara amyero tiyo kwede, tiyo kwede matek, ngat ma onongo amin keno, ngat ma onongo amin keno adida ki i Acholi kany onongo obedo Wilson lutara, amyero ogeno Wilson lutara matek, oketo cok kwede, en aye oweko bene. Ka ilubo rekod, ci inongo ni wa latedo pa Amin onongo obedo Acholi, wod Bobo. I kare ma Amin tye ka neko Acholi, Acholi mapatpat ocako bako doggi bot jogegi ni Amin omyero onong peko. Ngat ma okwanyo Amin otero i jok pa loka bot Abwala ki Banda obedo. Dako pa Wilson Lutara ma kilwongo ni Tabitha anyira Bobo. I kare ma min otero min kunnu me waco ka min ni, In, an amito ateri wek i lam ma gubedo i cawa ni Acoli tye ka lamone i komi ni wek i agati pe omaki, amino aye waciti. Tabitha Lutara anyira Bobo okwanyo amin otero i ot pa abola ki banda bot loka. Jok pa loka. Pien jo pe ka omoko tam ma in pe iromo compromise with ciling ki ciling. Jo pa lokka ma tye i kom abwola ki banna, kare ma Tabija lutara odonyo ka min pig wang abwola ki banna ma jok tye ka tic kwede otweyo i remo, otweyo dog amin, otweyo dog Tabija, otweyo dog dano weng.

otimo gin laling ma cware winyi codo tara pe ngeyo. Oneno ni kuni amin gin ma en itero amin iye ni amin-nu onekeo, oweko en owaco ki cware ni en etye ki ngec pien en onongo cok ki amin. Amin-nu omino jami me bijinec weng ki tabu codo tara. En aye bene oweko Latedo ka minni en aye oketo obwolo Wilson otara ni amyero bu neke woko en o mung amyero bu neko waling woko i kenya en ringo i kenya kare muringo i kenya ki lutara abino dong yenyo lutara nongo lutara ni lutara pe ah laremo ocito kwede larem aringo ni lutara oringo lutara ringo pingo gin mo otime marac ma tabitha otimo marac en aye wiye owil. Wode acel woko oyelle me libbe me tugo ka gamo wode. En aye dong bene i tugone-ni okelo peko ki litino acode madwong pien wote ma obino ka gine-ni ci kiri ki ka min obedo ka lubo en. Bino dong ocito obuto gang aya. Archbishop Janani Luwum odwogo okwanyo latin ka odok kwede i kenya dineni weng. Cwak ma Acholi ocwako gamente pa min muto cwak madongo kop anenu kong gamente pa Yoweri Museveni i kare ma Yoweri cako nenone ni en pe romo bedo i gamente pi bote ocako yelle ki yone weng me kubbe ki litino Acholi lino kuya ma a ki bot waya i Awere Okelo agwar ma a ki botwa i awere. Gin gubedo cok ki latin lobo ma pud gin, en pud cawo adwine. Jo moni gukonyo latin lobo Yoweri Kaguta Museveni i kare ma Yoweri dugu ki i tang janiango wutgi coyo Prodaca.

Mon onongo gin tye ka kubbe pien training wing mo onongo kicato gang wa i Aweri kwica. Motor contribution, Ladit Yoweri onongo physical contribution wa ki both spiritual contribution bene. Ngo ma weko awaco kite ni? I kare ma en mony pa Mim tye ka lubo kore, intelligent tye ka lubo kore, Ti guweko ogoyo romo i Palea kenyo, moruto tipo mukonyo tipo ni kilwongo ni Akula Ciga. Nino moro awinyo ni ladit lobo omiyo ni presidential placed me tuco yo ki i Palea cito tuc ma opit cito yo moro. It kwota, ci an ma angeyo ni kodi angeyo lok me timmi ni atamo ni tika miyo Reward ma akuli acida okonyo en, pien tipo ma kanyo ni kilwongo ni akuli acida, ma akuli acida okonyo en oweko ogoyo romo ci oringi odonyo i taun kulu wek oloyo. Olandeng bene okonyo en, tipo mukonyo en obedo ka olima me atyak. Mony ma myero omake ka tyak balo olima okonye. Mono aye kor dibicon ma nitye lacodi ka opo kom dibicon madongo ma i nge cogo weko wun ma gubedo tye ka tic ki Jenerol Yoweri Museveni-ni bulu deto piny ma en odeto piny ci oloyo Acoli obedo iye. Litino Acoli, amito dong kong wan wapenye doki ngo maber ma litino Acoli. Otimo ki kaka Acholi. Ngo ma pire ma litino Acholi ma gin lutela gutimo ki kaka Acholi? I gamente pa Obote, watye ki rekod acel i kare ma Obote okwanyo wang lobo ma yam Lwodigi omoko, Rwot Lango ki Rwot Acholi omoko ni obed iye. Obote okwanyo wang lobo ni kel wa i Moroto Road. Latin Acholi ma ojuko bote mukwanyo kub bote ma onongo tye ka tela, onongo tye ka tela kite gubedo i cawa-ni. Wun lutela mukene-ni, Acholi, wun wutye ka tela, en gubedo tye ka tela i kaverne ma wutye ka konyo Yoweri Museveni-ni.